barbaade, wasa'a lahaa, jannata saniif carraaqe, sa'yahaa, akkaataa karaa taheen, akkaataa Rasuulli aleyhi salaatu wa salaam karaa godheen, wahuwa mu'minun, haala qalbii isaatiin itti amanaa ta'een, waan hojjadhu kana irratti jazaa ni argadha, karaa sirrii irra jira jechaa haala amanaa ta'een, fa'ulaa'ika kaana sa'yuhum mashkuuraa, warra akkasii san hojiin isaanii Rabbiin biratti galata qaba, jazaa argatanii jechuudha. Ayaanni tuni waa'ee akhiraa qofarraa hin haasoftu dhimmi duniyaallee asuma keessa seenuu danda'a. Qur'aanni waa hunda of keessaa qaba waan ta'eef. Kanaafuu namni tokko duniyaa keessatti illee milkaahuu yoo barbaade ayata kana hordofee milkaahuu danda'a. Kanumarraa ka'uudhaan

Ulaagaan lammaffaan, Al-Hadaf, bakka deemaniif tokko hadafa wahii qabaatudha. Namni hadafa hin qabne eessa akka deemu, hangam akka deemu, bakka itti dhaabbatullee hin beeku. Kanaaf hadafa qabaatuun dirqama. Rabbiin aayata keessatti waman araada al-aakhira, aakhiraa kan barbaade jedhe. Akkuma san dhimma duniyaa keessattillee namni tokko yoo waa hojjetu hadafa lafa kaawatuu qaba. Ka yoo hojjetee bakka san gaheetiin jedhe najjahe jedheetiin itti amanu jechuudha. Hatafa jechuun wahuwa nihayatul amal hojjetanii xaaranii xaaranii xumura irratti bakka gahan santu hadafa jedhama. Ulaagan sadaffaan assaa'i hojjetuudha. Yaaduu qofa otoo hin taane karoo lafa kaatuu qofa otoo hin taane hojitti jijjiiruudha. Wasa'a lahaa jedhe hadafa lafa kaawate saniif carraaqqii kan godhe. Sa'yi jechuun huwal amal lil hadaf bakka deemaniif saniif carraaqqii gochuudha hojjetuudha. Ulaagaan afraffaan ittibaa'ul qawaa'id, hadafa lafa kaawate sanitti gahuudhaaf ulaagaa ittiin hojjatu wahii lafa kaawatee ulaagaa sanirra deemuudha. Wasa'a lahaa sa'yahaa jedhe. Sa'yahaa, karaa waan san ittiin gahu hojjatuudha. Karama arge deemuu otoo hin taane, hojiima barbaade hojjatuu otoo hin taane, hojii hadafa sanitti isa geessu hojjatuudha. Ulaagaa isaa hordofee hojjatuudha. Sa'yaha jedhe hoo ittibaa'u nizaamiha nizaama waan saniif lafa kaa'ame san hordofee hojjatuudha. Ulaagan shanaffaan al-iimaan aw athiqatu binnafsi waan hojjatan kamuu keessatti ofitti amantummaa qabaatuudha, itti amanuudha. Fakkeenyaaf hadafni kiyya jannata argatuudha yoo ka jennu taate waan hojjadhu san dhibbaan dhibbatti itti amanee irratti jazaa argadha jedhee hojjatuudha. Akkuma san dhimma dunyaallee hoo ka tahu taate, shakkiidhaan otoo hin taane, namatti irkatuun otoo hin taane, ofitti amantummaa guutuudhaan waan san hojjatuudha. Wa huwa mu'minun jedhe Rabbiin aayata keessatti, haala ofitti amanaa ta'een, waan sanitti haala amanaa ta'een. Wa huwa at-tasdiiqu bihaa, waan hojjatan sanitti amanuudha. Ulaagaa shanan kana guuttatee namni hojjate xumura irratti natiijan isaa maal taha? Wannajaah. Rabbiin aayatuma san keessatti fa'ulaa'ika kaana sa'yuhum mashkuuraa haala kanaan hojjatanii jennaan warra sani hojiin isaanii Rabbiin biratti galata galfamaadha, jaalatamaadha, fudhatamaadha, irratti jazaa argatanii jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu dhimma duniyaa tahe dhimma aakhiraatti ulaagaa shanan kana guuttatee yoo ka hojjatu taate wanni hin najjaanehf hin jiru jechuudha boodarratti najaaha argata hadaa wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu